ne tsia gbe eh, mi kpɔtɔ le nusɔsrɔ̃a dzi kokoko. Ewɔ be egbea mi bu ɖe me kaɖi ye nu gbogbo ɖo lea mi mu gale mɔ nu dze wan tsi o. Sigbe be nu ka o. Eh, wodzi ame ɖewo dzo ɖa, bla ɖa, ku ɖa, yawo ɖa, fi ɖa, memle ɖa, kɔsi ɖa. Le ŋkeke ame adre me wodzi ame ɖewo le azagbe ɖewo dzi. Leke miawɔ hafi anya be ne wodzi wò azaya leke gbea Ne èdza yi teƒe ɖe, ne èdo go ŋutsua, teƒe ke wòle yia, anyo na wò. O, ne èdo go nyɔnua, teƒe ke wòle yia, anyo na wò. Azãgbe kawoe la te do go ɛɛ nyɔnu ye azãgbe kawoe ate do go ŋutsu ye teƒe ke wòle yia, woanya be teƒe ŋua adze edzi na yewo alo woanya be alɔ ya ye yewo kpena, ɖusi yewo kpena lo alo mia ye yewo kpena mea, tɔgbe, mi ɖe kuku akɔ nya ma ŋuti na mi. Yo megada akpe ne xexea zi ɖeka ke. Nu yi medzi be magblɔa, biabia ma bia biabia gã wònye. Nu ka ta megblɔ be wonye biabia gã? Ame ɖewo le la, wonye gbɔgbɔ vɔ̃ tɔwo. Ne wonya, wonya nu ya le gbɔgbɔ mea, ne wokpɔ be efɔ yina ɖe asi gbe alo nyɔnu enye yina ɖe asi gbe, nusrɔ̃ enyea, wote va krɔsena ame le mɔ dzi. Woate dɔ ame ɖeke menye aƒea fɔ be ne woadɔ go wò le mɔ dzi ne do le wò aƒe me abe tso le wò aƒe me do go abe mita alafa ɖeka evea. Ame yi ke ado goa ye nye wò afɔ. Fifia nenye be wodzi wò le yɔɔɖagbea, ye nye nusula, woƒe afɔa enye ɖusi, elabe ɖusi dze le. Ɖusia ye nye nyɔnu. Ne nye nusu, wodze wo yɔɔɖagbe ye ko nèdo go yina afi ɖe ko edo go nyɔnu. Alo ne mègado go nyɔnu o dze ko eklẽa srɔ̃. Eka Cynthia nui gbe yia akpɔ ta ne nua. Teƒea nɔ fafa ɖe ayi agagbɔ dede ɖe. Vɔ nenye be nye nyɔnu ye wodzi wò yɔ ɖagbe la, wò ya tɔ wò anye nusu. Nusu nye wò alɔ yi ke nye emia ko nànya be emia dzi yi le. Ko nenye be enye wò nyɔnu ma wodzi yɔ ɖagbe dogo yina ko ye dogo nusu koa edogo ɖagbe ninyi be te steri nu ma. Ko ne edogo nusu wònye ɖagbe koa nanya be emia dzi le. Nyɔ nusu kpa ya adogo nyɔnu nya be ɖusi kpa dzi ya yi le. Ye wɔ be nanu le kura no wɔ ena wa ne be akɔe adze be nakɔe kple ɖusi. gbã hafi nàkɔe ne mia. Eɖo la tsɛ. Nenema ke ne nyɔnu wònye ne yi kɔ be dze be ne kɔe kple mia gbã akɔ ne ɖusi. Ta nenye be enye yɔɖagbevi ye wònye be nyɔnu ye nye woƒe. Alɔ̃ koa? Ne ègadze ga xexlẽ gɔmea, edze be nàkɔ ga ɖe mia me anɔ xlẽ ɖe ɖusi me. Ne kɔ ga ma na ame ɖe ne yi ɖe ezaƒea akpɔ ta nɛ. Na sigbe be àkɔ ya ela tse. Ne, ne nyɔnu wònye la, ne dze va axlẽ gaa, edze be nekɔ ɖe ɖusi me wòaxlẽ ɖe mia me kafu akɔ va ƒle asi nua e, eɖo la dze. edzinamea, nenema ke ye nye kuɖagbetɔ hã. Kuɖagbetɔwoa, nenye be nye nyɔnua, edze be nàdo go nusu godogodo. Ye ne nye nusua, edze be nàdo go nyɔnu. Ŋkeke ve yawoa, wole wo nɔnɔewo yome ta, woame eve wotɔ wotsɔ. Kuɖa kɔnu ke. Wònye yɔ ɖa fi yi ke ŋkeke vɛ yɔ wo wo wo wo brakɛti lea woƒe nuzazãwo eye ta nenye be nye kuɖagbe via koa ne dzazã nu la edze be kuɖagbe edze be nazã nu dze godo vɔ nye ya medo nu dze menye fia be kuɖagbetɔ menyo amlemamawo ke gbetɔ nye kuɖa ƒe ŋkekea eye ke kpatse ne kuɖa ƒe ɖagbea etɔ wònye ya ta medoe ɖa Ne nye yɔɖa eye ado nu hɛ godogodo yɔɖa gbe la, edze be nu ka do hɛ ne sugbɔ le me wu kɔla bubu. Nenema ye nua le ma. Eta nu yɔ be te dze be mi hia wobe ɖusia wo nova, emia wo nova. Akpɔ be no yi ɖe du ɖe me kɔa wogblɔna be ɖusia wo, emia wo ɖɔtria wo. Ne wobe no ɖe nu ma gɔme nɔ kɔa ɖusia ɖusia wa. Wonye asafowo. Womeda aʋagbedzo, womeɖe tre kpɔ. Gake ne wobe ame yawo nye emiawo koa, woawoe nye brafoɔ, ame kowoe da aʋa sɔ ame ta kpɔ. Nenemae mía tɔgbuiwo ma nu aɖe o. Ye ta ame aɖewo le mi fɔna ko ado go alo afɔ ŋdi kanyi be ado le aƒeme ko. Ame ɖe ava nɔ alo ele xɔme ŋdi kanyi Ye ko va ƒo ʋɔ nɔm gbagbagba enye yɔra agbevi. Wova ƒo ʋɔ nɔm gbagba enye nusukɔ. Àdo ŋku me na nyɔnue ko ànya be ne edo go ŋkeke bliboa, ŋkekea alé na ye fain. Vɔ ne eva ƒo ʋɔ nɔm gbawɔƒe nusuea, ne viwò nyɔnu le ele alo srɔ̃wò le la, agbe be nekpɔ ame negblɔ nɛ be, Yi mele o alo yi le nane wɔm kpɔ ne ne va na anyi se alo ne va na anyi vi ɖe. Ke gama me srɔ̃ la dogo ava ƒo ʋɔ ɖe nu. Ye ta nu nyuitɔ enye be nusu kple nyɔnu anɔ mla nyia nyɔnu eɖo la tsi fɔfɔ ne srɔ̃ ado ɖe xixe. Ne wodo yi gbɔ va ƒo vɔ ge ɖe kɔme ne vuvɔ nɔ koa, wònye ɖagbe. Vɔ ne mìɖe srɔ̃a, ye mia me veawo minya mia lɔlɔ̃ewo ma lɔ la, mianɔ kɔ manyi ne mia nɔnɔewo. Ne gbegbe ke nyɔnua, ye nyɔnua via me tae nye nusrɔ̃a, nusrɔ̃a dze nya be wòyi srɔ̃ dzi afɔ gbe ayi asigbe ado go xoxo, ado go atrɔ va ƒo vɔ nɛ, ne va ame ge ɖe eme koa, ke ɖagbe ge ɖe eme. Nu yɔwo nye nu yi ke wòle be míasrɔ̃ le xexea me. Dzoɖatɔ tɔ le, kuɖatɔ tɔ le, amesiametɔ le. Gake mí mafiɔ be te fifi o. Míanɔ sɔ ɖa ɖekaɖeka ne míazɔ ɖe ŋgɔgbe ne xexea me wòanya nɔname viɖe. Yɔ tɔgbe akpe.
Ke ne.